אבער דו האסט נאכנישט באקומען אזא ציווי פונעם אייבערשטן, דער אייבערשטער וויל זיך נישט בעטן, במילא איז יעדע זאך האט א פרייז, יעדע זאך האט א פרייז, נישט אז דאס איז שווערער ביי די אייבערשטער, סאו א סטרעפ אויסהיילן, א קאלד, אדער די פלו אוועקנעמען פון מיר, אקעי איך מאך אפאר תפילות, איינער זאל אנהייבן צו וואקעלן, דאס איז שוין עפעס א מעידזשער זאך, ניין, מען דארף תפילות, מען דארף תפילות, אמונה און תפילות, דאס איז זייער א שווערע זאך, וועגן דעם דארף מען לערנען ברמ ספרים, פון איין זייט אז דו זאגסט תפילות תפילות תפילות תפילות, הייב איך אן ווערן ברוגז, די אייבערשטער געבט מיר עס נישט. פון די אנדערע זייט אמונה, איך גלייב ווייטער אין די אייבערשטער, איך האב ווייטער ליב די אייבערשטער, נו אז דו גלייבסט אין די אייבערשטער דעמאלטס דעמאלטס בלייב אזוי, בלייב קראנק, ניין ווייל די אייבערשטער האט מיר געזאגט אז איך גלייב אין אים זאל איך אים בעטן, סאו גיי איך אים מוטשענען און מוטשענען, יא מיך מוטשען מען מיך מוטשען מען, די אייבערשטער מאכט זיך נישט וויסנדיג פון מיר? אמונה, איך גלייב אין די אייבערשטער, דו פארשטייסט עס נישט. ניין ווייל מענטשן ווערן קאנפיוזד, סאו ס'איז אלעס די אייבישטער? ס'איז אלעס די אייבישטער? די אלעס איז די אייבישטער און די אייבישטער זאגט בעט פאר מיך, מוטשע מיך, נאך אמאל און נאך אמאל פעגער מיך, איך פעגער איך פעגער איך פעגער די אייבישטער געבט מיך עס נישט, די אייבישטער בלייב ווייטער מיין אייבישטער, איך ווארף נישט אוועק מיין אייבישטער, שלמה המלך ווען ער האט געבויט די בית המקדש, וואס האט ער געזאגט פאר די אייבישטער ווען א איד וועט קומען דא בעטן? וועסט אים געבן לויט דו פארשטייסט וואס איז גוט פאר אים, ווען א גוי גייט קומען דא בעטן וואלסטו אים געבן וואס ער בעט וועסטו אים גלייך געבן, זאגן די חזל פארוואס פאר א איד זאלסטו נאר געבן, פארוואס האט שלמה המלך געבעטן די אייבערשטער הערטס אויס די ווארט בחורים ס'איז א גוטע התחזקות פאר ענק, נשיא, פארוואס שלמה המלך געבעטן די אייבערשטער אז ווען א איד קומט זאלסטו נאר בעט זאלסטו אים געבן כאשר אתה יודע את לבבו ווי דו ווייסט וואס איז גוט פאר אים.

א איד לאזט נישט אפ דעם אייבערשטן ווען דער אייבערשטער געבט אים נישט, נאר ווייל ער געבט נאר וואס איז גוט פאר אים. נאכאמאל, א גוי בעט, איך דארף, איך דארף די און די, די קאר, ער קומט, ער קומט, ער פארט אויף ירושלים, און ער קומט צום בית המקדש, איך דארף די און די, די זאך. איך האב געבעטן, דער אייבערשטער האט מיך נישט געגעבן, וועט ער לויפן צו, צו זיינע, זיינע דמיונות, נו.

דער אייבערשטער פירט די וועלט, אבער ווען א איד קומט, געב נאר אז דו ווייסט אז ס'איז גוט פאר אים, ווייל א איד ווארפט נישט אוועק דעם אייבערשטן אז דו גייסט